Helo Blwyddyn 7 Mister Mathau sydd fan hyn ac yn y fideo yma dwi'n ddangos chi sut i creu timeline sticeri clod. Nawr, pwrpas y gwaith hyn yw cofnodi sawl stamp clod i chi wedi cael a sawl stamp Cymreictod ac hefyd wedyn y cyfanswm i gyd. Nawr, beth mae angen i ni wneud uh, i ddechrau bant gyda, mae angen i ni agor y taenlen fyny. Ac i agor y daenlen fyny, beth mae angen i ni gwneud ydy clicio ar Start fan hyn, mynd i Core Programs, ac wedyn lawr ar Core Programs mae'r taenlen Microsoft Excel gyda ni. Nawr, dwi jyst yn mynd i wneud hwn bach yn fwy o sais. Nawr, mae gan Microsoft Excel cwpl o bethau mae angen i chi gwybod i ddechrau bant gyda. Nawr, ni'n galw pob bocs bach fel hyn yn cell, ac mae gan pob cell cyfeiriad. Cyfeiriad y cell yma yw A1, B1, C1, C3 ac wedyn F11. Nawr, dyma beth i ni'n mynd i gwneud. Nawr, dw i'n mynd i gwneud hwn bach yn fwy o seis, so fi'n mynd i zoomo mewn, jyst i gweld e. Yn cell A1, dw i'n mynd i ysgrifennu sticeri Clod. Ac wedyn, yn A3, dwi'n mynd i ysgrifennu pwnc, wedyn clod, wedyn Cymreictod, ac yn ola, dwi'n mynd i ysgrifennu cyfanswm. Nawr, chi'n gallu gweld bod y cell ddim digon mawr i cymryd y gair Cymreictod i gyd. So beth i ni'n mynd i gwneud wedyn, ni'n mynd i fynd fyny i'r colofn, a ni'n galw rhain yn colofnau, ac ni'n galw rhain yn rhesi. Ni'n mynd lan i colofn a rhwng C a D, ni'n jyst yn mynd i wneud clic dwbl, Os chi sy'n gwneud e'n fwy o seis, jyst clic ar bwtwm chwyth y llygoden ac ni'n gallu stretcho fe fel yna. Ond ar hyn o bryd, dwi jyst yn mynd i wneud clic dwbl. Nawr, yn A4, dwi yn mynd i ysgrifennu y pynciau ysgol. Yn eich llyfr cyswllt chi, mae rhestr o pynciau ysgol gyda chi ar tudalen 6 neu 7. So wedyn, dwi'n mynd i ysgrifennu cod am y pwnc. Y rheswm pam rwy'n ysgrifennu cod am y, cwmp, uh, am y pwnc yw mae e'n fwy cyflym i ysgrifennu ac uh, hefyd ddylech chi'n gwneud llai o gamgymeriadau. Wedyn, maths ac yn y blaen. Nawr, beth sydd angen i chi ychwanegu hefyd yw unrhyw pwnc sydd ddim ar y rhestr. So, ar hyn o bryd, i chi'n cael sgiliau, i chi'n cael AB pech, um, hefyd i chi'n cael cofrestru, so rhawn ni cofrestru lawr, a wedyn jyst i cyfro unrhyw beth arall, jyst dychmygwch nawr chi yn y coridor, mae rhywun yn rhoi stamp cwrdd i chi, fi'n mynd i rhoi'r arall Nawr, os chi'n edrych ar y daenlen, be sydd gyda ni ar hyn o bryd ydy just testyn. Okay? So ni'n galw rhain i gyd yn testyn. Nawr, beth fi'n mynd i ychwanegu nawr ydy rhifau. So fi'n rhoi y rhifau o'r stampau clod dw i wedi cael, just mewn fan hyn. Okay? So mae dau fath o data gyda fi. Mae testyn Am ei rhifau. Nawr dw i'n mynd i rhoi y trydydd fath o data mewn, sef fformiwla. Ac mae fformiwla wastad yn dechrau gyda hafaliad, ac hafaliad yw'r equal sign hyn. So, dyma ffordd i ni'n gwneud fformiwla. Nawr, mae'r fformiwla hyn yn mynd i adio fyny y ddau cell yma. So, jyst i wneud e, jyst B4, adio C4. OK, digon hawdd. Ac jyst i profi bod e'n gweithio, fi'n teipio mewn dau fan hyn, a wedyn teipio mewn un fyna, a mae'n newid yn automatic. Nawr, beth mae rhai pobl yn gwneud, yw dyn nhw'n dweud, wel, beth yw pwynt troed fformula mewn, a maen nhw jyst yn rhoi y rhifau mewn. Ond y problem yw, amser mae'r mathemathaus yn dod i marcio'r gwaith, mae'n jyst yn edrych ar y formulas, os does dim formulas na, i chi'n colli lefel cyfan. So mae'n gwerth rhoi yr formulas mewn. So cofiwch y formulas, clicio hwn, adio hwn. Okay? Ac mae mor syml a na. Two more,